Għax għadhom kif għalqu n-nominations. Ej, għaw anke inti qed issegwih, Ġa. U l-ħin kollu jgħidu kontra xulxin u dik taj kontra li. U għajja diġa. U għet nejdlek ma nifilħux iżjed. U iġri jispicċa kollox, iġri jispicċa kollox, ma niflax iktar. U għax daw l-affarijiet li kunem daw mux sew, mux sew, eh, eh. Ma fuq xed titkellem. Mhux fuq Love Island. Mhux fuq Love Island ja ħasra, ja ħasra fuq Love Island. Mhux qed titkellem, x'nominations. Il-nominazzjonijiet tal-kap tal-Partit Nazzjonalista. U hekk għandkom xi interessanti, eba twilna hawnhekk ukoll. Għalhekk fimtni ħażin li tagħmel tlek. Tafif? Toħtajt uħ. Minja fiż-żar tagħna kif qed jieħdu. Ġoxxu xogħol. Hello! Jiena Josh Fenek. U jiena Laburist u jiena għandi leader. Jiena xommula nazzjonalist u inderwaqt jerġa' jkolli leader. Għattara, eh, proset! U vera happy illi reġa' tefa nomina tiegħu Delija! Hija Delija, ħażin, il-papa tiegħi jgħid li jekk jerġa' jkun hemm Delija nazzjonalisti jinsew għall-elezzjoni. Ejwa kieġġox missierek. Kun af illi da m'għadux l-istess Delia, eh, anki l-Adrian dak evolva. X'jiġifieri evolva? Ma nafx eżatt imbagħad teacher tnaċċ fil-history Għaltinna xi ġifiri evolva. Ġifiri history subjetta. Biex nfem l-ignoranti, it-tiġieġa qabel kienet it-tir, imbagħad evolviet għax ma kellhomx bżonn it-tir ma baqgħetx it-tir.

Tittara baqa xiwiet li mhux mibni biex jidħol ġovvien. U minn hawn nagħtu l-awguri tagħna l-Partit Nazzjonalista ħalli dal-proċess jgħaddi jgħaddi malaj u tarġa' jibda kollox normal għax hekk ħaqqa id-demokrazija Maltija. Ekku, awguri. Missejja ngħaddu għal ftit etikett mela, dan il-programm. Mela, Ma ma mmurx b'xi ħeġġa kbira. Le, għax kont jistenni. Ma ma nafx kemm kont jistenni dan. Isu ma jaħmilniex li. Eh, eh, eh, eh, naraw. Insemmilkom jina is-sur market, l-allim tal-etikett u mindu zaħi kont namil kollox perfett. Immaġina, kont ġa bdejt fil-preċett. And that's my cat li waqqat vażett. U dik il-mara tiegħi Ivet li tgħidx kemm tħobb iddoq il-klarinett insellmilkom. Orraj kif aħna sur Markett. Insellimlek Sanders kif inti inti. Jiena Sander mingħajr S propja. Oh, kemm inti finiki. Anders kif inti. Illum xi tara differenti fija? Ma nafx ta. U hija, Anders, jaħasra. Ma nafx x'qed nara. Qed nidher full body u ħankunu qegħdin nitkellmu fuq il-handbag. Sew. Ejja ngħidu li inti sinjorina u għandek il-handbag u poġġejtu mal-art sakemm qed tgħid fuq dik u fuq l-oħra, tajjeb? Sew. Kif għandhom ħabta jagħmlu n-nisa? Għidli daqsxejn kif trid tagħmel biex tiġbor il-basket minn mal-art. Santa anke fuq di, mhux titbaxxa u tiġbruh. Ħa mallaġni u njuranza assoluta Sanders. Mela x'tagħmel? Tiġi daqsxejn sideways, tara, tiġi parallel mal qed tarani kif qiegħed? Titbaxxa mingħajr ma tiftaħ saqajk u terġa' togħla b'pulitezza kbira. Rajt nies għall-ers. Jien, ma tieqafx tissorprendini, Sur Markett. Kemm nixtieq illi xi darba ngħidha fuqek, imma diffiċli ħafna bl-injuranza li għandek. Insellmilkom. Jiena s-Sur Markett. Tgħallem l-etikett. Yes, that's my cat. That's my cat, that's my wife. That's my wife Yvette li ddoqq il-klarinett u minn hawn insellem lit-telespettaturi kollha tan-net. Aħna one, ja ħasra! U sinjuri, dak kien kollox għallum nisperaw li nerġgħu narawkom għada għal xuta ieħor. Taf li inti bl-Ingliż il-kelma bag, basket jgħidulu bag. Eh, inti taf li dik mhux Ingliż imma. Oh, eh, vera, dik bdiet propjament mill-Iraq. Dak kien hemm tifla u missier għamilha dal-baski ma kellux isem, ma kellux isem. U babdew saqsuha dak minn fejn ġibtu. U bdiet tgħidilhom bag dead, bag dead. U minn hemmhekk twielet l-isem bag dead. Lura l-gokna kulturali, sinjur.